Haza akafiireho naakuteerera kukugambira busha. Mbwenu hati nk'egi muha neefa ki naanye? Hurizayo waagamba ki? Waakihurira, waakihurira.
Mbwenu ku waabaire ori akafiireho noonyepankaho noosiiba nooyeshongora Rwaija ngu we Rwaija naaza kuza Dubai. Ku yaagiire eka ku otaragyenzire nawe okarinda enshoni owaagiire nawe shoka hariyo akaagwireyo ka baamutsigire hati nooyepanka gye. Mbwenu hati nyije.

Ai, nangwa n'obu okunjuma okanjuma buri kim- buri kikooka kyona eky'omu nsi, amazima nigasharira. Mbwenu hati ku wagiire- ku ku waba ori aha noogamba busha noojuma abantu, no- Kampala yo yaija yakwa- yakwatira abantu enkoni, okamudifendinga. Mbwenu hati kandi hati,

Tinkibwendamu. Kandi ako akakuru shusha ngu niinyenda mbikwate mbitware Nyakishaara aha kishaayi ky'enyonyi. Ahabw'okuba wankabya tinkyenda kufiirebwaho nyowe. Kwonka hoona ka nawe otebeekaine, mbwenu iwe obw'okuba nonteerera nongambira busha ngu ndi orucekyezi, ndi eiha, ndi oha, nyowe ka ntaka. Mbwenu hati ekyo nakyo nkimbingise mbuze omu mwanya gwa shobuja oine ogwawe. Shobuja tikakwija waazibinga tingaka nkagamba nawe akazigaariramu. Beitu ka nawe.
Kandi naiwe aha. Kai nkakwesherera kugira nti otagaruka kwija kuteera aha simu yangye noogamba busha. Naaba ntakuteereire otaija kugaruka kunteerera. Hati iwe kinyanteireho ka nkugambire. Nyowe nyine ekiniga kibi hati ebiro ebi tinkwenda na ku, nimpurira noonuukira n'okunuukira. Hati nyenda nkwozye obundi omu rutooro rwijwiremu e, e, eitaka no- n'obushu bw'obutakuri. Agambye ki?
Hakaazamu amagyezi.
Nyowe naakugambira nangwa n'obu okunjuma ngu iyo ngu iyo nimba nimpurira ngu nooyozya abantu. Ogume oyozyeyo ebifeenyo tokimbaasa muzei hati ndi mbiire eihano hati ndi sereeba ndi sereeba hati naanye abantu nibankunda otakaagira ngu nibakunda iwe wenka ari kwonka mpuriire okafe ngu nooza ngu ori oshishwiize ekyeshongoro ngu maawe kyo n'ekyeshongoro ky'entuuha mbwenu ka ekyo nikiza kuba kyeshongoro ki? Abaana nibamwoboora.
Nikiza kuba kiri nka nyoko. Beitu orufiirwe rukarwanteganisa. Owamuza obusingye muzeeyi we. Oshubizeho niiwe orikumucanga wenka. Haza naaza kwija naatemba aho. Aka kaja ku orimu koona naakahembamu omuriro. Baitu tirikusharaho nkaija aho. Aha kafiihe kansharaho. Kwonka naanyenda kubagambira ab'okutureeba, waaba noomanya ngu ori okwo. Munywani wangye yaga, neiba, ku yaagiire Dubai, mbwenu agize ngu atakagireyo, kandi weena munywani we obu baashemereirwe akashangayo akaki aine, yaagira ngu kabateyo ngu ngu nitureeba ngu nibagyeta boat cruise. Ngu vibe ano ey'abanyankore, abanyankore abakiga abatooro mwena, mbwenu mugyende mu supportinge ebiro abiri na mushanju, obundi akarugayo aine amashemererwa mutakamushwaza obu akafa.